ब्रह्मा विष्णु महेश सभा लगा कऽ नारद के पठेलखिन जे हिमालय ऋख के बजाउ हिमालय ऋख के बजबऽ गेलखिन हिमालय ऋख कहथिन हम नहि जायब कहथिन जे नहि हमरा ओ सब अपमान करै छथि हम उठि जाइ छी तऽ देवता लोकनि ओहिठुनका माटि काटि कऽ फेक दै छथिन हे मनायन जे छै से बहुत हट केलखिन जे नहि जाउ देवता लोकनि के बात के उल्लंघन नहि करू अहाँ जाउ हेमाले रीत फेर एला सभामे सभामे एला सभामे बैसला तऽ देवता लोकनि पुछलखिन जे की अहाँके चाही आब ओ हुनका तऽ उमाके तऽ लऽ कऽ महादेव कहाँ चलि गेलथि से अहाँके फेर दोसर संतान चाही कि नहि चाही कहलखिन हँ हमरा सही संतान तऽ की लेब अहाँ बेटा लेब तऽ बेटा फेर ओहने हैत बेटी सुलक्षिणी हेती तऽ बेटी लेब कि बेटा लेब से कहू महादेवके कृपासँ महादेव तऽ हुनका मोनके भोरि देथिन कहथिन नहि हम बेटी बेटा ओहन ले लेब हमरा बेटी चाही महादेवके आज्ञा दऽ देलखिन सभ जे ठीक छै हिमालय रिख जाउ अहाँ अहाँके से पूर्ण भऽ जायत अहाँके सभ ओतयसँ हिमालय रिख एला तऽ मनाइन पुछलखिन जे की भेल देवता लोकनि की कहलनि कहलखिन जे देवता लोकनि तऽ फेर पुछलनि जे बेटा लेब तऽ ओ बड़ा शैतान हैत बेटी लेब तऽ ओ सर्वगुणी हैत तऽ हम बेटी लेलहुँ हिमालय जी कहलखिन मनाइन मानि गेलखिन किछु दिनक बाद मनाइनके पेटमे फेर बच्चा रहलनि बच्चा रहलनि तऽ जहन अर्जन पर्जन दर दियाद सर समाज सर कुटुम बुझलकनि तऽ फेर मना इनके तरह तरह के खाना पीना सधोरि आबऽ लगलनि किछु दिनक बाद बच्चा जन्म लेलखिन तऽ बच्चा जन्मलखिन तऽ लोक के बच्चा बजै छै चहे चहे आ मनाइन के बच्चा महादेव स्वामी महादेव स्वामी महादेव स्वामी कहन लोक सब जे आयल रहनि हुनका देखऽ लेल हुनकर सेवा करऽ के लेल अड़ोसन पड़ोसन कहथिन रे बा एहन नहि देखलियै जे मनायनके बे- बच्चा तऽ महादेव स्वामी महादेव स्वामी कहै छनि आओरो लोकके बच्चा होइ छै तऽ चेहा चेहा कहै छै हिनकर बच्चा महादेव स्वामी महादेव स्वामी कहै छनि फेर हुनका जे छै से किछु दिनक जहन हुनकर नाम से हेमा देवीक उमा रखलखिन उमा किछु दिनके आइ भऽ जे- देखनि लोक किछु काल्हि देखनि लोक किछु किछु दिनके बाद जहन पाँच सालके भेलखिन बड्ड कनथिन कनथिन तँ महादेव डमरूपर बजबैत बसहापर चढ़ल अँगने अँगने दाढ़ी बढ़ेने घुमथिन अबथिन जहन हेमाले ढिकके अँगना आबथिन तऽ उमा खूब हँसि हँसि खेलाए लगथिन आ जहाँ हेमाले ढिक अँगनासँ महादेव निकलि जाथिन उमा कानऽ लगथिन मनाइन धियापुताके कहथिन गै ओ बुढ़बाके बजा लेबै तऽ हमर बच्चा कनैए कते या बच्चा बुढ़बाके देख कऽ हमर बच्चा खेलाए लगैए फेर ओ बुढ़वा आबय तऽ उमा खेलाय लगथिन आ अङ्गनासँ जब बुढ़वा चलि जाय तऽ मन बच्चा कानऽ लागनि एहि तरहसँ दू चारि बेर ओ बुढ़वाके बजेलखिन तऽ मनायन फेर गारि पढ़ऽ लगलखिन जे बुढ़िया बुढ़वाके एहने हमरा बच्चाके कन्नी लगा दैए से ई अङ्गनामे अबैए तऽ हमर बच्चा खेलाइए ई भागि जाइए जहन तऽ हमर बच्चा कानऽ लगैए फेर हुनका महादेवके गारि तारि पढ़लखिन ओतऽसँ महादेव अपन आबि गेला डमरू बरबैत बसापर चढ़ल थर थर कपैत फेर उ गेलखिन उमा खेलाए लगलथि दस वर्षक एगारह वर्षक भेलनि तऽ मने उमा जे छै से विवाह करऽ लायक भऽ गेलखिन विवाह करऽ लायक भऽ गेलखिन तऽ मनायन कहलखिन जे हेमालिनीके जे हे आब उमा विवाह करऽ लायक भऽ गेली हिनकर बर खोजू कहलखिन जे नारदके बजौलथि हिमालयजी कहलखिन चलू सभा लागल रहै सभा चलू जे हम उमाके लेल गोबर खोड़ब सभामे गेलथि तऽ जहाँ देखै छथि तहाँ महादेव सोलह वर्षक राजकुमार भऽ कऽ बैसल छथि कतहु जाथि तऽ महादेवके चारू कोन बतहु घुसिया जाथि तऽ महादेव जे बैसथिन सुन्दर भऽ कऽ ओहन एकहुटा लड़के नहि कोनो लड़का पसंदे नहीं होइन हमारे रिके वह पसंद होथिन महादेव के उम, पसंद कऽ कऽ ओहि लड़का के विवाह दान के सब किछु ठीक कऽ लेलखिन ठीक कऽ कऽ एलथि एलथि तऽ जहन विवाह करऽ के लेल महादेव एला तऽ अस्सी बरखक बूढ़ डमरू बजबैत थर थर कपैत काँची पीची लटकल विवाह करऽ के लेल एला मनाइन कहलखिन नारद एलखिन जे केहन बर भेल भेटल तऽ कहलखिन मनाइनके जे ये की कहू मामी लड़का जे सुन्दर ये जेहन अहाँके गौ उमा छथि एहने लड़का भेटल तकरा बादमे जहन विवाह करऽ लेल ओ लड़का एला तऽ मनाइन देख कऽ तऽ कानऽ लगला

घर जहन बैसि गेली तऽ फेरो मनाइनके हिमालय दिख गेली लोकसभ गेल सर कुटुम गेल मनेले जे की करबै से आब लड़का आबि गेल छै हुनकासँ उमाके विवाह होबऽ दियौन उमाके तऽ कहुना फेर अहिपन पुरहर पड़ल फेर गीत नाद भेल विवाह शुरू भेल विवाह जहन भऽ गेल तऽ कोबरमे मनायन बाघ लिखने रहथिन बाग लिखने रहथिन ओ जे मना महादेव केलखिन तऽ ओहिमे प्राण प्रतिष्ठा दऽ देलखिन उमाके बाघ गिर गेलनि लोकसभ देखऽ आयल जे उमा कहाँ छथि उमा कहाँ छथि महादेव कहलखिन जे ई देखियौन मनायन बाघ रखने छलथि हे आ उमाके गिर गेलनि लोकसभ मनायनके हिमालय जीके दस हजार बेजत करऽ लगलनि महादेव अपन बसहापर चढ़ला आ डमरू बजबैत अपन कैलाश चलि अयला